After 1 o'clock ka langa lawa kha ni hluvukisa vaaki hi vuyisa sweswi tanihi laha ni ku tshembiseke muyingiseri wa Malive FM leswaku hayi eh hi ta va hi ri na vasakaifa kambe a va fanele ku ku ku te na xiyenge lexiya va khomaka ti-awards lava ya va Collins Chava Night of Fame Awards eh nkarhi wa kona va fanele va fike kwalaya ka 5 past 1 kambe eh a ni tivi ku kumbexana va nga va ha ri ndleleni mara loko hi languta nkarhi wa kona nongonoko wu ya ku gimeteni nkarhi a wa ha pfumeli. kambe laha tindlwini ta vahaxi sweswi um hi vuya kahle twi exividyini na n'wina ku nhluvukiso wa vaaki na tatani bila um na muchaviseki laha um va tshame ku lunga hi twa leswaku timhaka i tingani kambe swi tikomba onge eyi a ni tivi ku va ta humelela kumbe va nga va nga va va nga humeleli kambe hi ta va hi twa eka tatani dilika um na tatani bila leswaku um loko va suka laha tanihi laha va tshembiseke ku va famba va yisa papila halaya ka municipality wa hina kwala kwala ka makhelani wakho le sithabani ku va fambise ku yini eh tatani bila tatani bilika na maamukele ka nongonoko wo sasa eka wa nhluvukiso vakhe a hi maxi mpfukeli hi pfukele hi ngo vona maxi hayi va lava e mm hayi ho khensa ku fika kwala ya ti tshika mitirho ya hina yo tala hi ta hi ta tshama ingaku a hi xi tivi lexi hi xi tshamelaka hi hi kona ka yini mi vula sweswo um xirhambo lexi hi nga rhambiwa hi fikile a hi le ku voneni ka nchumu ene Nongonoko wu le ku heleni lava nga hi vitana a hi va voni maxi.
Tatana Dilika ahee
hayi ma chaviseriwa hi la moya a na ha swi tivi no sendza kwini ni to rhandza ku xeweta va yingiseri loko hi suka la hi tshembisi ku ri hi yisa papila le ka masipala hi yisini papila ende hi kume ti-call tolo va ku ri hi ta hi ta hlangana laha ku ri hi ta hi ta veka mhaka liya ya ti-award um na pfhumba leriya rin'wana hi ta hi ta vulavula hi yona kwala moyeni so hi vi hi fika hina a hi tiva ku ri nongonoko wa hina u ta sungula hi five past one a va fikangi na sweswi ha ha ri ku ku languteleni ku ri vanhu lava ku hina sweswi a hi le ku va voneni so hi rhandza ku tivisa valingiseri um hi na still wa going forward hi ya mahlweni so a hi swi tivi ku kumbe Va ta gina va fikise kha hi huma kumbe vo yimela nongonoko wu hela, a hi swi tivi. Mara hina lexi a hi a hi tiva xona i ku hi ta hi ta vulavula swilo leswi emoyeni hikuva hi swi sungule moyeni. Ya.
And then eh loko mi na hi languta ngopfu ka timhaka letiya ta ku you are going forward, you just said it now ku you are going forward. Kambe hi ku tsundzuxa vayingiseri, hi swihi leswi mi swi yisaka mahlweni Tatana Dilika? Eh leswi hi swi yisaka mahlweni i ku ya mahlweni na ku lavisisa kumbe ku za hi kuma ku cinca ka leswi hi nga swi vulavula last swa ti award leswi swi nga tshamisekangiki so sweswi ha ha swi tivi ku loko va hi vitana i va tlhela va nga ti vona hi voxe plan ya vona i yini so na hina hi ya tshama na office hi vona ku way forward i yini and then hi ta tlhela hi vuya kwala ka n'wina ku nga se hela nkarhi wo leha hi ta hi ta mi nyika way forward ya hina ku i yini ya
And then, eh, Tatan Bila, eh, na Tatan Dilig. Tatan Dilig, ay, nang din ka mhaka liya eh, ya papila. Loko va yimele ka ta papila leni, eh, ku humeleleni? Eh, loko heleketa papila, fiki hi siya papila. Eh, A ku zangi ku va na swin'wana swi nga endleka. Yo siya papila ivi hi kombela khopi ivi va hi nyika khopi. Hi vuya hi tlhela na khopi. And then tolo ni yo kuma call from the manager, station manager va ku ri no ve ri hi ta hi ta hlangana kwala hi five pass one and then ivi hi fika hina. Se hi le ku languteleni hi kuma ku ri vachaviseki a va le ku fikeni. Yeah.
Alright, 43 minutes after 1 o'clock nongonoko nhluvukiso wa vaaki ni pfumeni kandziya laha loko hi vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina hi twa leswaku eh, timhaka ti ngani leyi xitichi hayi a a xi hlawuli munhu pfumeleni kandziya laha hi vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina fika 45 minutes after 1 o'clock na n'wana wa ku nhluvukiso va aka xividyini fikile njiya yo karhata ya mahlweni na na n'wana wa ku tani hi ntolovelo um va fikile um va tatani um hlongwani um halaya ka kholisa vanhu um timhaka letiya ta ti-awards tanihi laha miyingiseri wa mali fm ku tshembiseke ha tona manhlahla mpho ya mehe lama hlamba ya n'wasulana nga fayi ku ra yi donga ka bungeni a yi ku dyisi mahlanhla tatani hlongwani hlikana ku mamukela ka na n'wana wa ku nhluvukiso wa vaaki nhlikani hi zona ku xeweta Vayingiseri hinkwavo ni hlangana ni xeweta na vakulukumba lava nga tshama kwala. Tatani eh Dilika va fikile Mister Hlungwana. Ya a hi na va vona na mina se ni va kahle. Okay so a hi a hi a hi ngheneni ka mhaka ya kona hambileswi nkarhi wa koho wu nga hi vondzoka eh so na ta tiva eka tatani Hlungwana la eh xana Collins Chavani Night of Fame Awards i yini?

a hi recognize munhu hi recognize munhu loyi hi kombelaka ku pfuniwa hi yena mhm. leyi hi nga yi endla hi ku vona ku ri na vanhu vo hambanana a college chavani na kun'wana na kun'wana mm. se hi hleketa ku hi ku ku na vanhu vo hambanana ka swa vuyimbeleri ka swa ku actor sports all these kind of things yes hi va vuyisa ndhawu yin'we hi endla Ti-award leti ku ri hi kota ku ya hi ya hi ya va hi ya hi ya va hi ya hi ya va tekela nhlokweni hi ndlela yo leyi hi nga endla komiti leyi nga deal-ana ku va yi kha yi cheka vanhu ku lava nominate-iwa njhani hi ku ya hi hi matirhele na hi leswi nga eku fambiseni swona swi fika laha hi nga fika hi hlawula lava hi ku ya hi ti-requirements leti nga veka hi hina hi nga vekelangi hi munhu hi nga bohiwangi hi munhu hi langa vona and a hi ti soli. Mm. Mm.
Okay, no, that's great. And then na ku tiva ka n'wina xikongomelo xa kona i yini na koho eh, hi swihi leswi mi langutelaka kumbe mi lavaka ku swi achieve ehenhleni ka ti-awards leti ku fika makumu eh tanihi laha mi sunguleke na koho ti simekiwe rini ti simekiwe lembe leri a ti fanele ti ndliwe lembe leri nga hela hi boha swin'wana swin'wana hi december a ti ri kona mhm. va ndliwe hi 29 december mara hi biwe hi swin'wana na swin'wana mara hi endlela ku hlohlotelo vanhu hi ku hambanana ri tsundzukani ku ku na vanhu vo tirha a ti garage lava hi nga ta va hi kha hi va hlonipha hi siku rero okay vo tirha na le ka ti ti ti cashier ta hina mm. so this has nothing to do with uh, south african what what arts and culture and we don't take that organization serious i'm saying it here mm. yeah
Alright, eh ni kombela ku tlula nyana, tlula nenge ni tsapela hala. Eh tatani Dilig, a hi jumpile hala. Xana eh Sakaifa i yini? Sakaifa is a South African Art and Culture Youth Forum. It's an organization leyi tirhanaka na swa art and mm. culture. Yes. Yes.
Okay, um loko hi languta ngopfu ka ka Sakaifa ku ve na swo tala ngopfu leswi hi nga swi twa swi komba onge nhlangano lowuya wa n'wina tatani Dilika wa Sakaifa lowu mi wu rhangelaka a wu tsakanga hikokwalaho ka ma ti-award leti a va kha va va koxometa la eh, tatani Hlongwani va kombisa swin'wana swa swo hikokwalaho ka yini mi nga tsakanga hi mandlelo ya lamaya Okay, first uh, organization ya hina wa the Linguist uh, League of Information mm. and uh, virus opportunity mm. so that's why a ni ku before ni ya mahlweni a na la ku va vutisa eh, tatana hlongwana la mm. ku ri ni twa kha va ku ri swi leswi pfhumba leri va nga ri fuma vo a ri ngheneleli helo ka ka governments kumbe na swin'wana na swin'wana mm. a ni la ku vutisa ku ri pfhumba leri va ri valavuku hi rona ri na maphepha na mm. kumbe mm. is a company or is a organization na ivi ni ta kota ku continue na ya mahlweni because if it's a non-profit organization leyi nga na ti-document hina hi nghena in force mm. ka sweswo to help each other or ti-artist because if vanhu va endla organization i ya hina hikwenu mm. ya va nga se hlamula tata nhlungwana na mina sweswo swi ni tirhinyana swin'wana swa swona um hi ta tlhe hi vutisa na ta tiva eka n'wehe ka sakaiva data ka database ya n'wina ku na ti-artist tingani leti mi tirhanaka na tona

a ve tshama va now they see an opportunity va twa nga ku ku na mali and a ku na mali ku tirha swikhwama swa hina sweswi mm. that's why they can go to the highest court mm. in fact vele vele ku ringeteni le ku tsaleleni mapapila all over hinkwako we are just ignoring it because mm. a ku na lexi va nga ta xi endla at the end of the day we are doing our own things let them do their own things

sending Ende them na to umbhoni byi government kona. ende yena byi kona Yes. ende yena a hi Love weli- that. a hi weli ka swa government Mm. college chavani is, is a residential name Mm. it's like when i say malamulelo or diana i stay here Mm. i must ku na va ku na va in college chavani ku na va miss college chavani it's part of arts and culture and, and, and, and entertainment a ve tshama va nghenelela Mm. ku na va different organization di- different awards ti ndliwa ka college chavani a ve tshama va nghenelela why our awards tatana delika tatana delika very eh, eh, ai ai ai no miss polish chaban ange ange ange tshama ai okay okay it's fine let let let me conduct this and then we have a what our delika mal fm ange tshama ai ti wan ti lu venda afana vutsingu why ti lu venda ti nga lu ti wan ti lu la anyo era ava nga kona okay let's do this in in my way because ime ndingakhoma xitimele loko no xi tshika xi ta xi ya tlumba so let's do it in my way and then we conduct this interview hi ta va na amicable solution tatani bila He said, Mi sandzele mapapila man'wana ma ku chaviseta and everything. I ntiyiso na? Hi ku leswi a swi swa ku chaviseta, it's a very, very serious offence. Swa khomeriwa.
Ku hava papila hi nga ri sendela kun'wana ro kombisa ku chaviseka. Hi sende mapapila ma ku komba ku vilela ka ka ti-artist, hayi ma hina. Mina ku tiva ku ku na leswi swi nga fambiki kahle, ni kume ti-call-o, timeseji hi ku tiva ku ri ni rhangela ti-artist, va ku ku na leswi swi nga ri ku fambeni kahle. kumbe n'wina ma swi tiva ku swi ti nomi tinsukwini ti-artist na ni ku a ni swi tivi na ku swi vona sweswo a ni swi tivi ni yo tshama ni swi vona u nga ku last year mara loko ni vutisi ni ve te swilo leswi a ku seza ku endleka chumu hi swona mm. and then ni lavi information ya ku swi endlisiwa ku yini that's why ndzi ni ya kuma nambara ya vona mm. ni vutisi ku ri ti-artist ka leswi swa n'wina ti nominatisiwa ku yini kumbe ti nominatisiwa ku yini mm. ma ni twisisi mm. vona vo ni byela ku ri hi tihi ti-artist leti u ti nga na tona wena u nga ta ni tisela tona ni ku ri ti-artist to tala mina ni na ti-artist ta ku tala ti tele ti-artist
ti tele ngopfu i can't mention one me about elias baloy elias baloy va gere ku humesa album it's been 10 years kumbe okay okay and then so it's 53 minutes after 1 o'clock nongonoko axibijwini nhluvukiso wa vaaki wu ya emahlweni na gerere nkandziya laha loko ni vuya tlhutlha mhaka laha a liwu ta continue

56 minutes uh, eh, 56 minutes after 1 o'clock kama la fm 94.5 hey lexi vijini nonoko nhluvukiso wa vaaki ya mahlweni um xikongomelo xa interview leyi um mr hlungwani na tatan dilika um eh, is to come with a solution ku ta na amicable solution loko ku ri ku ku na swin'wanyana swo ka swi nga tangi hi ndlela ku ya hi leswi n'wehe mi swi vonisaka mi swi vurisaka hi swona loko ku ri na ku ri na swin'wana leswi tatani hlongwani va swi vekisaka xiswona loko ku ri ku ku na swin'wana leswi van'wani va twaka onge a swi ndliwangi hi ndlela ku kota ku lunghisiwa a ni tivi ku hi nga ha yi ri ka layinini n'wina yeah i ntiyiso ne yeah so ni la ta tiva ka tatani hlongwani ku um loko hi languta ngopfu as you have said ku ri um it has nothing to do with the municipality it has nothing to do with collins chavani municipality as you have stated am i correct yes you are correct i want to know from you sir ku ri um hikokwalaho ka yini kumbexana maybe ku tirhisiwe vito ra Collins um Collins Chavani hi laha ta tiva ku na mahlawulelo ya kona a mi langute ngopfu na yini hikwalaho ka yini ngopfungopfu ngopfu laha ka vito ra Collins Chavani hikokwalaho ka yini ku tirhisiwe vito No, College Chavani is now a residential name. Yes. If you know, eh, College Chavani la hi tshama kona se. And that's why mwa ku ri na va miss uh, eh, 2020 college chavani college chavani tournament the college chavani festival college chavani what what mm. so pe people are staying here mm -hmm. award hi ku tindliwa lana va famba va kombisa ku tindliwa college chavani mm. which is not even

we will open our doors, we will sit down with, with him and discuss the way forward. It's clear. if i heard you correctly loko ku ri ku ni mi twe kahle mi kombise ku va komemba um a mi zamile ku lava ku arrangea na vona va We gave him a minhlangano venue and time. va nyika nkarhi tatani diliga awa- before you talk A va na gi, a va na, ni la ta ku ni mi nyiketa picture ya leswi va nga swi kombisa. Vete va mi nyikete nkarhi, va mi nyikete venue, va ku mi ta mi ta vulavula, ti, ti, tibandi ti pfulekile for a meeting, you can come on board. Ve ra mi tani, ku ndleke yini? Eh, a ni nge yi ka Mkhombo byaleni mina, ni ya vulavula swi swa, swi swa, swi swa ti community. Laha va nga ni sendela kona, ve te tana ka Mkhombo. Mi na proof?
Ya, ni na proof ka foni ya mehe. okay ma vona a ni nga ta ya a ni ya ni hlangana lexi ni nga xi vula ni ni zame ku ri okay ni kombeli um sport art and culture ya police chavan municipality um bodlis ni ni ku ri a ni kombela meeting mm. na vanhu lava u can hi nga hlangana ka municipality just i ndhawu ya ya ya ya ya ya ya municipality yi hlangana kona hi yona first before ni ta laniwani ma ni twisisa mm. rhangi ni kombela bodlis va ku ri is not im not around Mm. se ni swi vona ku ri a byaleni ni nge yi ni ya hlangana ni endla timhaka ni lunghisa timhaka ta ta ti-artist kona mm. na na constitution ya hina a yi pfumeli yaleyo ya ya mm. ku ni nga ya ka tindhawu to taniya ni ya hlangana na vanhu loko no kuma va va nwi byala ku endleka swin'wana byaleni na le ofisini ta fika ni repota ni kwini a byaleni e vona a vo navela byala hi teri a ka mkhombo a hi teka mkhombo a body store vo vo maybe vo twa va nave byalwa plus ka hisa hi ta va hi hlanganeni a ka mukhombo hi five a va fanele ti a ka mukhombo kwihi hi ku hi ku ka mukhombo ka mhinga kumbe a salema a va hi vutisani sweswi vona vo hleketa byaleni i don't know why you thinking of alcohol too much.
so tatani hlungwani a hi vuyeleni ka mhaka liya meeting eh, a va tangi va kombise ku ve ri a mi va vitane ka mukhombo a ni twisisi ku ku nga ku ndleke yini so a hi languteni ka va hlamurili liya ya matirhiselo ya collins chavani mi mi la ku angula kumbe mi vula swin'wana ehenhleni ka vito leri nga tirhisiwa ke swi koho leswi mi nga na swona ya mina a na ha vutisi xivutiso lexi ni nge se hlamuriwaka ku ri hi ku ve ri vona va tirhisa mali ya vona swi va tikomba ungaku hava voxe ni vutisini ku ri is non profit organization na yi nga na tidokhumente kumbe is just ko va vona va lavaka ku ku nyika um ku nyikela na leswi a ni vutise swona and then a ni kumanga nhlamulo ka sweswo tata nhlungwana Yeah, it is a non-profit mm. organization. We are not a profit organization. We are not selling things. We are, we are just organizing events.
We are

Ta sungula hi n'wina Hlongwane. Lexi hlanganisaka Collins Chavani Night of Fame let me just check ti-awards tetiya ta n'wehe ta Collins Chavani na na Sakaifa i yini ngopfu?
Mina ni byi tivi, byi tiviwa hi vona vuxaka lebyi. A ni swi fani loko u rhandza na munhu a kha a kha a nga swi tivi. Wena wo fa i hlamusela ku mi rhandzana hi ndlela yini se ni vona hi swi tivi ku va hi owner hi ndlela hi hina because tihava ta hina a hi ta ti a hi ta ti artist is better loko ku ri va na ti va na ti artist ta vona va ti withdraw then we move forward mm. or else va organize a meeting na yena we discuss this, this thing in a professional way mm. mana this thing of running to, to radio and you run to people and reporters It's not good. In fact, ah, some of us don't even shit us. We've been, I mean, I've been doing this this thing from an early age, so mm-hmm. I'm not chatting show with anything. I'm Joanne.
Ah, not at all.
You touch our gas.
na vona loko loko vo ta loko le ta va nghenisa ta va nghenisa va presenta award mm. mara it must be professional you can't write letters to a radio station ngeke sehlangana na hina you can't be calling people ngeke sehlangana na hina first you should have called us we sit down we discuss we move forward mm. mara him writing to us a letter without even sitting with his executive committee mm. is very wrong
tatan dilika lexi mi hlanganisaka na eh, ti-awards leti ta college tavani tanihi nhlangano wa sakaifa ku nga va ku ri yini ngopfu eh i ku i swirilo swa ti-artist leswi ti tisiwaka eka hina mm. va swi vele ni va mention artist yin'we a va yi mention an artist must be registered with samro first mm. you can't tell me munhu la nga nghena ndlwini a rikhoda risimu fonini ivi a sendela vanhu lokuyi artist when he speaks of artist he must speaks of art you know artist that are from quality va byeleni va mi nyika artist one for that for that privilege mm. just one okay va kombisa ku ve ri ku na tinqambi leti ti nga ta eka vona ti kombisa um um vanhu lava nga va nga ta ka n'wina um hi kombela mi kombisa kumbe one kumbe two hambi ko va one only one Eh xo sungula ne ni nga mi nyika hambi 35 Yes. mara a ni pfumeleliwangi ku ve commissioner artist a moyeni Mm. a ni pfumeleliwangi hi ku ya hi hi vandla leri nge le ka rona sweswi ni ku i mani mani Mm. because Sweswi lexi hina hi xi lava i ku lunghisa swilo a ku ri vanhu, tinomilisiwa se a ti sitale loko no yi mexina yi ta tlhela still yi nga ha kumi nchumu. A ni pfumeleliwangi hi ku ya hi matirhelo ma mina ku i mani a nge te yini, i mani a nga ni foyinela but I've got a lot of message na ti calls leti a ni ti kumi that's why hi swo swi nga endla ku ri hina hi endla leswi a hi swi swa mina leswi i swa organisation ende na mina loko a ni nga swi teki ni swi ni swi yisa hehla a va ta tlhelela office va fika va ku hi n'wi report-elini mara a nga endlangi nchumu. Mina ku vutisa la mi tshama ntsena ti summer award?
ku tsalela ti tshama hawadi ni ku ti-artist tin'wana te lipompo a ti a ti nominetiwangi okay mo ni yi veka so eh ka a hi ti- a hi lwi ka swa ti-award ntsena na ti-event hinkwato mara a hi mina ni sungulaku no ni Ti-artist- vutise question mi tshama tsela tshama awadi yes or no hayi a wu se za hi tiseliwa ti swirilo swa mi sweswo tshama tsela satma a hi se tshama hi kuma swirilo swa sweswo mi tshama mi tsayela mala FM ya laha hi yi ko hlaya swilo mi mi tshama mi tsayela mala mi ku artist leyi a yi nominetiwangi a yi- a yi rhambiwangi a ku performeni a hi se tshama hi kuma swirilo swa ti-artist so wa mi tsalela hi i ku ri hi kumi swirilo for ti-award letiwani ku ri ma swi a vona ti swi tivi ku swi yini siku yihi.
le ka mala ma swi vona swi na vumbhoni swi nga ku humeleleni mm. a tshama ntsena nchu it's just you know it's just that thing i vona swilo kaya i nga swi tivi ku swi ndliwe njhani wena i nga nghenisiwa ende swi humelela njhani a va fanele mi tihlungwani hi kho hi ngheniseni mi hi kho opta hi tirha swin'we hi ya mahlweni ku ya hi leswi va nga swi vula ka first interview hlungwani eh, tatani dilika va kombise ku va vulavureni na n'wina one xa vumbirhi mi le mi kombisa meeting xa vunharhu va kombisa ku va hele mi ku bula ku blokaniwa ka tifoni ka ti-whatsapp if i'm not mistaken Ni lo twa leswi va nga swi vula swa on National Radio, a va ni byelanga mina. Ka Bungeni, va vule ka radio, i ntiyiso ku fika kwini? Na n'wehe mi nga va vutisa, va mi vutise swivutiso swinharhu, you answered, and then you can also ask him questions, he will answer. Loko, loko va heta ne, va hete va ni, loko va ni kombeli papila loko hi va invite-ile a na ni va ku ri mi nga ni rhambi kasi swa n'wina. Eh. ivi ni va vutisa ni ku kambe hi swihi swi swa mina ma swi vona Mm. and then ivi va ni kombisa phepile ivi ni ku no a ni invite vanhu lava a va a va a va va nga endla ti ti award va ku hi hi Yes. and then va gini va ni fonela va ku ri ni tshama ni n'wana mj hlongwani ni tshama kwihi laha a lavaka mina a ti hala hi laha hi nga gina ku vulavula kona that's why hi ze hi ya invite i laniwani ku ri mina ni ta va free ka ti-artist Va va kha va yingisela kuri va swi tiva ku xirilo xa vona mi ni fikisile. Mara in a normal situation you can't invite me to discuss my my own things. Kombelani mi thingi mi ta ka mina mi ta discuss swi swa mina. Ni nge sunguli swilo mi ku ni ta ni ta swi discuss kwini ka n'wina. Na sweswi I'm still saying loko va lava meeting when we go out here then write a letter to us.

Some of these artists that are not nominated, they will still be, be, be, be invited to come and perform. Mm. So uh, let them give us a space and see where we are going. Mm. Yeah.
Mm. Ka ka ku va mi nominated tin'wana ta kona yes halaya mm. ka ka ka ka ndhawu leti a mi nga ti mention eh ti kona tin'wana ti ti artist kambe ni vona tatani Bill va yimisa va yimisa voko nga ku na ku na swin'wanyana kutani bile hi lowu ya mpupuru laya mi nga tshunela laya and then mi mi hi twa vonelo ra n'wina hi Mahaxi, a yi misavisi ni kwala stage.
Mm. Nyama ni rhumisa. Na kana switwa a ka ha phikizana la. Mm. Eh, mativa laha ku nga na xihoxo kona pfumela ku ku ve na xihoxo leswaku hi ta tshama laha ha ha vutisana ku i hlungwani ve te yini ku endleka yini a hi ndhawu xi lexikulu lexi nga kona na swi twa hlungwani leswi va swi vulavulaka ne na mina artist loko leswi a va swi vulavulaka ku ti-artist ta laha ni nga vutisa ti-question to tala ka hlungwani why mi ni pfaleliwe handle why hina na van'wani hi pfaleliwe handle That's why Hi liya leswi- ni nga lavanga ku yi nghena ka yes yona. that is why loko va ku And I will ti-artist answer. ta laha A va vutisi Va- va- va- Yimani Hlungwani, Hlungwani. va nyikeni chance yimani hlungwani Hi na tiartist ta la na ka Collins Chavani leyi yi nga ku endleni ka tisama sweswi a hi swi tivi ka tiaward ka masagwadi a hi swi tivi na tiartist to tala a kha ha release ni le ka ka munghana lonene ha nghena ka tisama ho ka hi nga wini ko kunene ni ri mara ha nghena ka tisama hi hi va hi kha hi hlawuriwa hi maletere my four na laha ka mala fm four years back leyi nga hundza hi nghenile ka tisambu ti suka vhele ka tiawards hi kha hi hlawuriwa hi marito my four Se leti ta sweswi loko ku ri ku ku va Avi Mister Hlongwane va hlamusela ku i tiqambe le ta laha mm. a va yi veki straight ku ko va ku yo va na ku tsakela ku ni tsakela bila kumbe ni tsakela Chauke kumbe ni tsakela mani Mister Hlongwane ku na tiqambi la leti nga vakhalabya ka hina kona va bo Jojo Maluleke van'wani va hi siye emisaveni va MJ Hlungwana a va ha ri kona na va i- i Matswa Bemut a va ha ri kona va ri yini hi vona vona loko ku ri ku vona va ri va khipi mali ya vona xikhwameni va lava ku ti- va et endlela vona why va nga khipanga mali ya vona xikhwameni Mr Hlungwana va sungula hi ku endlela lava va nga hi dyondzisa ku qaqamba tinsimu va nga etlela hansi na Se that is why ni ku hi ta vutisana swo tala. A ku lunghiziwi loko ku ri ku xihoxo lexi na hina xa hi tlhava. A hi kona ka ti-event ta Collis Chavani. A hi ri kona ku zavalazeni ka vito ra Collis Chavani ku masipala a vuya laha. So, so hi va tshika hi ti-artist Mister Hlongwane. va stupid ni yimela masipala ni yimela sitava a va a vula a va vulavula na vule ka masipala va nga va nga mixi swilo swilungheni hambi hi nga mechi swilo Yeah, mr hlongwana yes. ni sweswi ho lava ku lunghisa Yeah, Mr. yeah, Hlongwana. mixi swilo. kumbe hina hi nga va ti-artist hi ri madomi hi nga swi tivi loko ku ri ku vo va kha va swi tiva ku swi endlisa ku yini a va ti kwala xitichini va ta ku hi ni la xitichini mi mr hlongwana ni lava ti-artist hi lava ku endla 1 2 3 loko ku ri ku a va amangi i i hlangano lowu hi nga ka wona ni mm. hi lava tiqambi hi lava ku endla swa so na so a va swi endlangi mesi hlungwani sweswo swa ku tala moyeni va ta vitana tiqambi hinkwato va kota ku hlawula ku e-e mi hlungwani a ni na mavonele lawa sweswo oho lunghiza ni ri Kumbe, kumbe endlisa leswi, before va hlamula sweswo mi nga ku swi vutiseni, mo mehe ni vutisa leswi, Hlungwani, eh, criteria leyi a mi yi tirhisa ku va mi hlawula ti-artist kumbe ti, eh, voho vayimbeleri, a mi languta ngopfu yini, number one, and then, eh, xin'wanyani xa vumbirhi, ku na swihehlo from Sakaifa kumbe. eh, eh, mahungundlela ma kombisaka ku van'wani va vanhu lava nga nominatiwa eh, kwalaya ka ti-awards letiya mina vuxaka ngopfu na vona a ni tivi ku mi ta yi hlamurisa ku yini leyi before you answer that question that is just um, eh, hlamula. yes famba ku hlamula because na nkarhi se wa ni ba in the next five minutes i'll be out so yima ni hlamula hi ndlela leyi ka ti-artist leti mi ngo ni na vuxaka na tona i think swin'wana hi fanele hi endla ti-research because a ni swi ta yi khomisa tingana plus hi le hi le ka ti-radio yes loko mo cheka executive ya ya ti-summer awards some of them are, are musicians some of the members ta ti ta ti ti-summer awards Mm. um, um, um, some of the executive ta ti ta ti ta ti-summer awards are members of joyous celebration Mm. which is um, a, a music group yeah you go to each and every awards leti hostiwaka a south africa mm -hmm. be it radio be it whatsoever even from uh, eh, giyani leti ti ndliwa giyani ti ndla hi vanhu lava nga ka part of arts and culture mm -hmm. i've not seen a policeman under the award te swa music ti ndla hi munhu la nga na interest ya swona swisweswo na loko mo cheka bolo we once had a team in the, in, in the premier league la coach a tlhela tlanga at the same time mm. so it's not new is part of the of the of the executive loko ku heti ku votiwa swi ta pfuliwa open un'wana na un'wana i ta tisa munhu la nga fika a n'wi yimela ti hlayiwa a yimeli ti kha ti voniwa even that very same person Second ka swa ku ku na va ku na va George Maluleke ku na va va mani mani unfortunately Bila a ni swi tivi ku i Bila va ku tiva ku Bila xivongo ni ta ni vona hi ndlela leyo ku na ti-category ta ti ta yini va mabulandlela leti nga ta endliwa continuously every year Oh, okay. laha ni va onariwaku kunene ku namuntlha hi ta teka this year hi ta teka four lava va khale hi va onara a va ha competisiwi wo va ku a ku onariweni Wo nakwala xiximiwa. nakwala tikoti award ta wona ti ya ku a ku xiximiweni Mm. then the last one xa ku eh, Criteria. criteria Mm. we have established the team yes team leyi yi nyikiwe ti-protocols or ti-guidelines hi hina Mm. ku ri langusani munhu loyi a nga hum- a nga a a nga a nga ku ku humeseni sweswi Langusani vanhu lava mi swi tivaka va na ti va na ti va na ti ti-stable laha ni va humesela kona. Langusani tinsimu leti nga ku endlekeni sweswi. Langusani one two three so many things and loko mi langusa layani a hinkwavo vanhu lava va folaka ka ti ti-category teto and it should be in that way because otherwise you are going to have hundred people competing for one artist. Master Bila as well Ku ta ba nkarhi na vona next year va nominetiwa mm. or sikamakama a nga fiki a nghena ku bi nkarhi van'wana va nga ri a ku nominetiweni wun'wana a fika a fika a nghena na mina ni ri so ku nga tin'wana ti-award leti ni ti deserve a college chavani as a, a figure in the society mm. a ni zange ni nominetiwa kun'wana and a ni swi tivi va ndlisi ku yini mm. mara i continue to give a moral support because swi kwalaha kaya Mara u lava ku va hi boycott-a swin'wana na swin'wana. Mister Bill a va swi tivi ku maybe va nghenisiwe ka vanhu lava ya ku eku perform-eni. Va hlamala mundzuku va ku Mister Bill a mi ta ya mi kha mi perform-a. Un'wana a ku Mister Bill a va rhambiwe njhani. At the end of the day loko ku endliwa xin'wana na xin'wana ku ta va na lava va nga ta va kha va criticiser and we must allow that because we are a democratic country. Mara ka process leyi nga fika yi fambisa xiswona. yi fambi xiswona yi fambi yi yi fambi kahle na un'wana la nga fika a biwa ndzeni i ta tivutisa ku why mina ni hluriwini mara ku ri a ni ri a ni twa ni tirhe kahle ku biwa hayi swa xibakele ni vula ku biwa ku hluriwa a hluri un'wana i fonini tolo example mm. a ku he mina mi tirhise vito ra mina straight leri nga a pasini a va ni tivi hi rona va ni tiva hi one two three mm. we fix that mm-hmm. biwa a biwa emahlweni mm. best bila loko ku ri va lava Himpela leswi va ngo ku fanele swi swi lunghisiwa hi vonelo ra vona hi ta teka ti-vits ta vona mm. we will then implement them okay. mara process ya ku matirhele ma ndlisiwa ku yini each and every structure xi na matirhele ma xona ende vanhu a va nge tsaki van'wana va ta fika va tsaka mara at the end of the day na vona siku rin'wana va ta fika va nominetiwa mina ni na papa la nga a musician Mm. a va nominetiwangi kun'wana ti award va fiki va tluliwa va ntluliwa va kun'wana va fiki va ya va va ya tikuma se swi fana a na tshava ni twa va ya ka ti-radio va ku heyi wa nghenisiwe va jomaleke va xinyiweri mara hi- hi sunguli swin'we no i process angulani tatani bill Eh, ni vulavuli kahle la loko va yi- va yi hlamulini na yi twa leyi va yi hlamulaka ne mara a hi lunghizeni lahaya hi lavaka kona hi leyi ni nga yi hlamula mina ni ku um loko hi ta moyeni hi nge se tshama hi endla leswi what's wrong so sweswi hi timoyeni ku na swilo leswi hina hi nga fanelangi ku hi swi hlamula la moyeni hi swi faneleke hi swi hlamula hi yime hi ri vambirhi kumbe hi ri vanharhu leswi hi fanelaka ku swi lunghisa a hi swi lunghizangi swi- swilo sweswo swi hi swaneke um hina hi hlupha la ka ka ka ka Chiefs ka club ya hina ku why hina hi nga hoxiwangi ka number 11 leyi nga ku tlangeni sweswi ntiyiso ma ni twisisa nyana ni ene hi right because hi lana ni swi komba ku lava va hi tirhele nchumu lava na lava va fanele va tshama ku lunghisiwa that issue yi nga kona na loko hi humile laha hi ri handle kumbe ku foni vanhu va va va nela laha handle i ze ni vurile ku ti tisama leti a ku fanele va tiyile emoyeni va ta ku sweswi hina Va, hi lava ku tirhisa vito ra ra Collins Chavani mara ku ri mina Billy a lavaka ku endla one, two, three. Hi ta hinkwenu hi ta hi ta navela ku endla swilo sweswo mara sweswi xihoxo lexikulu xi nga kona ni, a ku lunghiziwi problem leyi nga sungula hi ku za ku tiwa moyeni ku va ku fanele ku nga tiwanga emoyeni ku lunghiziwa swilo leswi. Kombela ku hlamula kan'we.
Yebo. I think ni ta hlamula ro hetelela. Lava na xihoxo i chairperson ya vona. State ya ku va tsumela ka radio a fana va ti na hina first va ku mini na hi na 1 2 3 mara va kombise ku he tried to reach out to you and then mara he mi nga couldn't, he hlamulanga couldn't agree with our terms and a hi nga ta a ku ri famba- tihi ti-terms ta n'wina finga terms ta ku hi hlangana aka mkhombo vona va twi nga ku hi vulavula hi le a body store so kasi no am am am vula ka mkhombo ku a nge a nge ku disclose mara ku kona ku hey se ya chavisa loko nga disclose ve a tfane mhlangeni ka mkhombo ya ha ta ha ta hlangana ku ani a swi gevenga da sa va ku ku va va ta hlangana hlangana hi mm. va fana va ti tshama hansi hi kombisa na ku ri ku na 1 2 3 4 5 mm. each and every i mean uh, competition mm -hmm. there is a grace period la mi swi ta ku la mi fana mi sa one two three Mm. mara ku banga mi ngo se na yi pfali yi nga ha ndzi fixa nchumu Mm. we were, we were open from uh, day one ka ti, ti critics mara i was very shocked chairperson no yimela ku organization Mm. vo senda you know we senda message yin'wana it was very hostile hi ku ya hi mina and then byeli na un'wana tona ku yimela huvo ya vatsonga senda message yin'wana loko se no mi sendela wona a mi nge wu rhandzi no i don't talk in, in this way approach us in a very good way Ta tshama na n'wina hi soul va leswi hi ya mahlweni kahle. Mm. These awards are still going on next year. They will still carry on and on and on. Sometimes they might happen next year without me being part of them. Me ti kuma n'wina se mi ri yini part ya tona. Me ti kuma n'wina mi ri yini part ya kona. Me ti kuma na n'wina mi ri yini part ya yini executive. Mm. And I will not want people va va mi va mi approach hi ndlela leyi. especially loko mi ku mi na vuxaka na hina mm. ende mi yimela ti-artist a swi sasekanga cause mundzuku loko se ni hlangana na na Mr Bill ni nga vi na e, e problem ku Mr Bill va tshama ni tisa a mi yingisa n'wana ni hlasela ni hlasela swi ta nga swi nga ri kahle mara i think na mina swa ni tsumela kun'wana se wa ni baka I'm, I'm very sorry mara I think I've managed to answer leswi a mi a mi ni vitana swona Mm. Twa- twanani xo xo hetisela um hina la laha xiticini xa mala f m ha khensa ku na va ku na ti ku na vahaxi va nga nominatiwa um va nominatiwile vambirhi um we, we, we really appreciate and na vona hi va navelela mikateko ku va nga va hlula ka ti-awards leti and then um loko normally ku tisiwa ku va na ti-awards hi la ta kombisa hi la ku Swintshwa swin'wana laha leswi swi nga vulavuriwa ngopfu kwala vhikini. Swin'wanyana hi kume ti-calls, van'wana va vutisa na hina hi nga swi tiveki. Hi nga swi tivi ku hi ta angula hi ku yini. Tanihi hi organization ya n'wina, mi te mi ta kombisa laha xitichini ku this is what we want, hi lava vanhu lavambirhi, ku na tifomo kumbe ku na yini yini leswi endliwaka. Mi swi ndlise ku yini? Mi vula hi ndlela yihi? Hi ndlela ya ku xitichi are they aware ku ku na vanhu, station manager, vafambisi va xitichi xa malefepe vanhu lava nga nominatiwa no we we really don't know cause loko hi yingisela ka ti radio hi yingisela a presenter mm. leyi remember remember the uh, uh, the awards hi fanele hi pfunana kun'wana va ti awards ta ti best radio mm. va ti awards ta ti ti best show mm. you know you move according to the category so when it's a uh, wanted to nominate mala fm

loko a hi lava ku nominate radio a hi fanele hi fambi through through executive mara i don't think ku ri na loko hi nominate munhu loyi hi n'wi yisaka tanihi community as a structure from the community it is wrong Mm, I didn't say it's wrong. yes no I, I was again i was trying to uh, answer because I, I, in fact it is very unprofessional to discuss these kind of things on air. In mm. fact, it should have been a meeting between ourselves and the board, unless the board na swa management yi mi rhumini ku mi hi vutisa why mi ku na leswa management eh ni ri na e management yi mi rhumini ku mi hi vutisa so moyeni mara loko ri management bodo

If, even then, mi if- hlamule if- kahle if- rungani yeah. Mm, mi hlamule kahle yi basile so a hi tweneni ka hi fika makumu sweswi eh so ndlela way forward mi swi lavisa ku yini mi va hlamurile tatani nhlungwani tatani nhlungwani va hlamurile tatani dilika hi ndlisa ku yini ku ya mahlweni eh hina lexi a hi xi lava eh i ku hi lunghisa swilo sweswi va nga kombisa ku ri vona ku lunghisa ku lunghisiwa yini hi lunghisa leswi mafambelo ma nga fambisa xiswona mm. so hi swona a hi lava swona and then ku ri na loko hi tlhelela ka ka ti-artist hi ya nyika report hi nyika report ya clear ku ri swi endlise ku yini and then swilo swo taniya so vona leswi swi va nga kombisa ku ri still ya open and hi nge vulavuli a a moyeni mm. hi swona so we have a just a little chance ya ku ri va ri kona laha swi ri loko hi huma hi ta huma xikan'we ivi hi organizer meeting wa ku lunghisa sweswo Meeting Hlongwane. No, Ku na thank you. swin'wanyana n'wana mani. No, no, no, we are, we are going to give them a, a meeting. Kensile, mixer wa Mala FM fixa sweswo ka nongonoko ku hluvukisa vaaki a yi ri kona njhe yo karhata Ernest Mkhavela n'wana chaka mavumana magondzweni wa xinangani wa kuwe nyongani gerere mjhe mafumbula yi ku dya yi pfumeli swi byeriwa hi vanhu phika be I'm out a ni cheka there a hi hlangani nakambe mindzuku same time same place man fambile